Kont għamilt eżabizzjoni ġu Lukanda u kienet weird ħafna l-osti eżabizzjoni. Romol kollha kien nisa li bsen suwed bil-verit suwed, ġaħġa isek tal-mewt, f'Novembru. L-eżabizzjoni kienet? Ej, Romol kollha.
Xebba pitturi kienu ah. kollha Romol. Nisa Romol, 21 biċċa. Fascinazzjoni Mal-mewt, ġviri, għandek u koll. Sabiħ għal-mewt,
Ah, ma nafx ma l-emstra, it-fajt nek f'sali pittoro, għajli nafu l-mewt. It's the last fucking għana bar, man. Hmm. It's the ultimate, it's the only thing. Kulħat għerriċ, jisib. Hmm. Jalla ma ħat ma jgħerriċ jaħbxie mart li jibad, ma everyone has to go there, so by the end of the day. Tikkontemplaħ ħafna l-mewt? Eh, mux f'mod ta' suicidju, ma. Le, le, mux li t-tixtiq, ma il-tifsira wara, eh, jew. Le, t-tifsira wara.
Kien eh, tifsira l-ħajja, daw l-affarijiet.
Meta tara film, ma mhm. kun hemm the end. Mhm. That's how I contemplated. Somewhere you have to end. Mhm. Issa, per eżempju, kif impenġi l-gotiku jien, I mean, u l-ndaħħal il-darkness jew il-gotiku, ma jfissirx li jkun qiegħed impenġi. Meta minn da għandna faxxinat bid-Dark Ages, pereżempju jien. Eh, l-istorja tad Dark Ages, il-Gots, il-Visigots, u x'naf jien, kien hemm ċerta kultura eh, li grazzi għal rinaxximent, u mbagħad dik il-kultura sfaxxat u ovvja grazzi lil de medici u dak iż-żmien li eh, beda juża bħal Leonardo da Vinci, Calangelo, għandna x'ismu dak li tafaw il-ħabs u mbagħad Li għamil il-lenti u għal id-dinja dur ma' xemx, mux aħna xemx id-dur ma' Galileo. Copernicus? Le.
Galileo, Galileo, Galileo. Eh, Copernicus xkien għal? Kien għal xaġa simili, ma' mux, mux, eh, ma' kellu xieqsa ma' teleskopju. So, bazzikament, il-raxximent beda mill-artisti. L-artisti dem kienu aqwa mill-politiċi, l-politiċi mbarazz minn kolla kemm huma. Eh, u l-artisti bdew l-Ewropa kif injissa, mhm. ovvja, Għadda żmien u il-politika għadet fuq l-arti. So, bażikament l-artist sar fucking pulċinel.
Mela, mela. Il-ġvirbiet ma tarax fil-sens li għaw ħafna nis li għamlu arti politika li kultant nara tkun ftit banali. Meta fil-sens, meta tkun għad wis Isni t-niprofa preskrittiva t-najlek kif tejx, eżat, eżat, naraf t timnejka. Pero, nasib kultant kun hemm marti tajba. Eh, u kant kant għandha kemm tkun in your face, ġifieri pereżempju hemm pereżempju film stajbin dal-aħħar rajt Chicago 9. jidirli. Tajjeb għat numerajtu.
Tajjeb, ma mul sew eh, hemm daka u Beren Cohen li soltu jagħmel ta' Ali Bubaker u le Ali Bubaker li ħor jagħmlu. Ġanni għamlu. Eh, ma li għamel pal. Jak xi max.
Borat, borat, borat. Eh, li għamel pal. Rajtu, rajtu. Chicago fuq dik il-protesta li kienet saret u yes, kienu fuq l-ordi. Eżatt, eżatt, Ejja, eżatt, eżatt, xi yes, livellijiet tajjeb. minn għalija qatlu xi- Tajjeb, xi yes. pulizija, Tajjeb, eċetera, eċetera. tajjeb ħafna. Eh, Kultant ikun- ikunu tajbin, ma kultant ikunu naqra, kultant, kultant, u u li nsiba wkoll f'ċertu kollegi artisti Maltin, jagħmlu arti ħażina u jtuha bixra politika u minn għalihom li jistgħu jiskużaw il-fatt li mhumiex qed jagħmlu arti ta' ebda valur u jostruha wara l-fatt li imma l-messaġġ vera tajjeb. Eżatt, le. U għalija naqata. Le, għaw ħafna arti valida u Malta fini. I mean, eh, l-ewwel li pittur. Kont se ngħidlek, oj, jien minix pittur. Jien artist. Hemm differenza kbira bej pittur u artist. Pittur huwa dak li jmur fin naf u dimxi għanna kliff jew xi ħaġa jew tpenġija jew jsib xi għanna veduta tal-biljottijiet u portri kbir. Dak huwa pittura xi pittru l-oġġett. Sewa.
Jagħmlu
isu ritratt. U bravu ħafna dak, għax ovvjis li qed juża ċerta teknika u tista' tgħidlu wkoll li eh, hija valida immens għal min dik L-artist imma moħxi minn moħħu man. L-artist qum fil-ħodu inti u jkollok tila bajda. Isek għandek mara, ta' mi feħ nibda di minn ah, ah, ah. għalla naqbat imbusa, għalla missu. Dak it-tip ġifiri, isek għandek xaħġa. U bat tibda taħxija dit-tila. fil-vera sens tal-kelma, mis-subkonxju tiegħek u tibda tħobba passjoni, inti awtomatikament laqqas taf xkun qed tagħmel. Meta toħroġ il-bot minn allura, tibda jtilla l-għamel. Qed taħdem xi ħaġa, sja. Tlaqni warba whisky. Pep sigaret. U whisky tqaħres leha. U naqbad nerġa' qatna nżabba, nifakja fiha. Sakemm tiffirma u l-firma hija l-orgazmu tagħha. U ma tmissiex iżjed. And dak huwa artist li jaħdem baw bis-subkonxju. Mm, mm, mm. Il-pittur ipittillek, teħ portrait tiegħek u jġibek fucking perfett men. Iżomilek plastic surgery. Dak huwa pittur. Eh, Pero eh, hemm element tekniku ġifieri eh, per eżempju jien kon qed ktib ta' Josh Ways kien li huwa player ta' chess meqjus li huwa artist. Ma huwa jgħid li hemm żwieġ bejn il-kapaċitajiet kbar tekniċi li għandu li dejjem spiex li sawruh bihom minn meta kien tifel, ġifieri ta' meta ta' xi żmien. Eh, però mbagħad eh, f'ċertu punt eh, ma baqax juża ma baqax jaħseb mod tekniku, imma peress li fis-saf ta' taħt tal-loġika tiegħu tal-ħsieb tiegħu kellu t-teknika se mbagħad japplika l-arti totalment mod vera liberu fuq il-bord ta' ċess. Da bħal kull dancer tajjeb, tibda bil-bale. Hmm. Meta tkun, u automatikament tispiċċa, ma nafx tibda sfin. Ma l-arti, s-saċ, il-teknika, titallima jisek, jisek bil-forza, xirok tpinġi tajjeb, għax taf kemmu tajjeb it-tifel biex tpinġi, titfaka għanċi espri barta. biex titgħallem it-teknika f'tuża żejt kif tuża l-knizza. Għani sura. Skużani. Skuża tal-es.
So yes, bażi jrid ikun hemm. Biex ovvja tibda tuża ċerta teknika ta' ħid. Meta tibda tevolvi imma, u eh, nista' ngħid li bdejt nevolvi back in 2013, which is not a long time ago. Eh, tibda tinduna kemm fil-verità moħħok qed jigwidak biex tkun għala zobbok x'tagħmel. li inti toħroġ minn kwistjoni ta' teknika, hekk irid impenġi wiċċek raħjun dalla dak minn rjaq kemm okra. Picasso, per eżempju, minn beda bi klassiku u spiċċa. Għastaraf hmm. xit l-fakkin. Ma inti automatikament tibda tiġi int. Mhux in-nies, jien ma naħdimx biex joġobhom in-nies, jien naħdem x'oġob lili. U hemm imbagħad fejn il-karattru tal-artist jibda joħroġ, jibda jiġi rispettat. Ekku, ekku, ekku. Kiet taf bija di biċċa xogħol għandek hija studjajt fiha ħafna nies pereżempju jien naf bejken semmi artisti kbar. Il-mument li daw ġew jibdew jiġu għal żobbhom. Mhix jaħsbu n-nies. Bdew jagħmlu suċċess. I'm not fishing for success, honestly, tax. It's automatic li inti jekk brak li int rajtni l-bira, għana ma tiżax mi jizartlu le. Għabdajt minn ġibidni. Tawni suġġett jinna fermi. Ehm, iż-żeba. Idejja kif nikkontrolla mat-tila. Għandi kuntat dirett bejn it-tiċpis u t-tila. u toħroġ. Il-pinsell huwa xi ħaġa li qed jaqtarek dik il-komunikazzjoni diretta eh, ma' dak li qed tagħmel. So bażikament jes, isma' bajja jkunu fucking pinsell tal-ostja.